Tanya ngagai bilik enggau lebu Pansik Moan tu. Nya lagi ke aku tu, ngangau Prof Damsi udah bali, udah ilang, udah tumbang. Aku ka ngangau sara aki, sara ini, sara apai, sara indai, sara ayo bala bapa. Nya alai dulu ngangau ke.

Nama ke kapas tuai lipas tu upas kapas galang buruh kerelik bubuh ulu dulang. Nama penyawa munan tuai pan petang krian niti tepegan balat bilang semawat telok dasai nyawang tunjung pekit kalat lebuh sempat nuah pasang. Nya baru ngangau ke nya rentap. Orang ke berani ati taja mamak ke sempat engki enda berarat kulit di tubuh kincau kulit diat. Ke dekat bala besai mayuh amat kena tang bujang suka perang. Dagi lebuh pengawa seniau Yo le ke tuai ulau ulu berani udu udu nukup pasu lapan tujang. Ke duni sebelum pengawa ke, engke senaung tuai lajang tunjuk ketuk sigar engkang. Oohh.

Ko Keliah seduai ati iya. Nyangka seduai agi diri le bisi ulah sekali ko diri ngati kediri ngelaban seduai. Datai beguai-guai nyan kabai ngira siti. Tang ngejiak undi ulih dua tiga puluh iti. Dia sida kediri ngati kediri kepelai ngasi nepit nepi deka lambak. Nyelai kinchin ke ko Tubing le. Tepa kaki nindu enggai saja ijau manok tuka kaki. Ke ukai tu ke pengunjung ngagai dudi. Nya alai kincit ke tumbit beki siti iku nya megai saja ejau banuk kasi ku miau enda pamping piring asi kena ngangau ke keliang seduai aki tebang ke bidang ke anak daya nayah tiga kali. Datai seduai tadi buai-buai ngeruba keban ari jai bisi enggau ke Sarawak tuduh siti tu. Bisi ke mai ngagai Bukit Lei jani siti jekan ke buai lengan enggau Mawan, siti iya lah suak ke betunjuk wong siti. Nya tu uban seduai ngengkau ila seduai agi diri. Bisi orang tu ngelaban seduai ila baru seniap ke angkat abis-abis ila. Nya alai ke nya tu dai nya. Taja iya jauh mega Papit tu kena ke enda ku mia aum ke kedugau dua Papit ti bela senip baka ke laban ku ila datai ke begui guai nyai Tambai Mendira Mimit tang ngena nangi suai lanjang sida bepari gang ke belu penyelang ruai bukit nya dia biak Papit Opit tiap undi bulih Mimit nadai bulih besi enda Opit dia leh sida kediri ngadai ngadai peti senip deh. Semina ngabis duit empa orang. Nyelai sanjau ijau anak Dayan pegai sigat pok tibok jari kanan sitoh nginjit kubit reti kanan miau nya papiang pirim kanan nya. Tu kena ku miau wai biwang ke Datuk Moan. Lepas tuai ke dang ilo seorang agi diri nyadi sekali peti belisan. Anak suai takut ke keling suai regan.

Nyadi dendam enggau taja Ronggo Gelang. Tanda ke ke kupang duai lulung lebuh sida nadai sebelu ka pai sepak tebu enda kasi bedanuk tugu bala setan. Tang ke kumang duai lulung ke diau selejau ijau manuk tuntung ti sida ke ngenampung pengawa iya nya nadai pengujung ulih meruh. Betak raja kuang adat Burong Siang Malam nya baru sida tiba deka kupak. Vincent Gan Pring Turas Salim enggau Sibiang Pujuk Kanan. Nya perlu sida payung mesti padi ila Dajan mati tukang payung segagam lebuh kelubang. Jalai Vincent ke Dugit tapa kaki tu. Aku miau ke Dugau Rudok Bani lebuh ti bisi kesal ke Jungkal ke Dang Ati.

Tang iya diau ngerinjau injau manok buka ngentii diri ila, enda lama iya enda ku MP. Lepas bulan semilan ku ila, dua tiga hari, bini iya tu teik nusun ke bingit nuan sama baka mawan nyadi menteri. Megai kami ngatur sebedang. Tang kitok adah kalu Palui Berput nyadi Presiden Parti. Anak sida balut berebut nyadi Perdin Menteri. Enda nyangka dulu wei Pris bila lusa meh tinemu. Nyangka nuan kitai ke bisi betemu nengeri pasal sibu. Anang ke nuan enda kelalu wei nayak aku, mayung wei sisi. Pris mudi lama seduai ila wei Pris enggau Datuk Mawan. Beg nya udah enda serangkut-serangkut chukup kento. Ti meda projek ngagai seduai tang suo sepenyok duit nyuci. Ti orang seduai ngundi seduai anak mih Mumbai tu buai terus bisi. Laban aku nemu orang nya landik nipu padai budi. Ba Europe ai ngupi ka baka pia enggau berani dah kenyang makai tunu babi. Maya pilih aja ngundi lalu lari ngagai pangkang. Ba kati kampung Temanpuru ukai dudi dua iku speaker nyadi speaker sikit tray ja. Enti ku bala menyau ke ngetungau puluk peti ila, Papan Seduai Dadap Dampian ko ni nyadi pelari belit mesuh kami ari SPDP. Gawa ke nya enda nadai nadai ja teh deka penjau belama abiak ari opis bala menteri. Empu laang bala YB bejalai menua bukai saut ngagai luar nengeri.

Dayung kereja Bung dapat pangkat tentu tinggi besai ari Tan Sri tinggi ari Bintang Kinalam. Nya baru gaga Datin Dilia ini Guti enggau semua bala kaban SPDP ijah liah nempik diri gaga ati meda nuan pila lusa dudi hari agi pegari nerima bintang. Nyelih tu Tung Sai Kingkak lelak payuh ke ngenanjak pesta menua. Asai peningkam, asai jauh, asai penaban rumah runtuh. Kati ke enda peringat eh? Ku diatu ka ngena biau sepetak seduai sepetuh. Ka sepetak seduai sepetuh. Ti kitai tabit mina deka setung ti kitai sakit lalu deka buh. Tubuh kita pun bubuh, tubuh OLB enggau aku pun segung, nuan menua. Datai semua kitai ke dalam dau gawai ke biak tuai ngagai penyangkai Wasan dua puluh dua puluh. Sama kebuah Puan Lungo Malaysia nyelai ku ngangkat semina rejak wak tetap sepuluh pisen ditu sebab enda semua nemu mansai semina kedai wak penatap kedai gerai nyamai selama jaga minta tanggung manah serung ngagai Ketua Rabong Nama Anak Mensia nyelai ke Yop tu bantu gerai ke sebandai.